नमस्कार मैथिली कथा मालासँ हम कविता झा एक बेर फेर अहाँ सबके स्वागत करै छी आओर जेना कि अहाँ सब बुझै छियै कि एखन लॉकडाउन चलि रहल छै जकरा कारण सब कुरियर सुविधा बन्द छै जाहि दुआरे एखन राखी भेजनाइ एक समस्या बनि गेल छै अपना सबके लेल तऽ आइके एहि वीडियोमे हम अहाँ सबके लेल अमेजॉनके किछु राखी डिजाइन लऽ कऽ एलहुँ हँ एकरा मददसँ अहाँ आसानीसँ राखी अपन भाय तक भेज सकै छियै। बस अहाँक एड्रेस के जगह पर जिनका घर मे भेजनाय छैन तिनकर एड्रेस देबऽ पड़त और अहाँ अपना घर सँ इजीली राखी भेज सकै छी। ई सामने देख रहल छी ई थ्री फिफ्टी नाइन के राखी छै जे मे एक भैया भाभी राखी छै दुनू राखी छै ओकरा साथ मे ई प्लेट्स अहाँक देत। आओर डिजाइन लगसँ अहाँ देख लियौ बहुत सुन्दर डिजाइन छै एकरा अहाँ बहुत आसानीसँ अमेजोनसँ भेज सकै छी एहि सब राखीके लिंक हम नंबर वाइज डिस्क्रिप्शनमे दऽ देब अगर अहाँके कोनो राखी पसन्द आबैए तऽ लिंकपर क्लिक करू ओ अहाँके डायरेक्ट वेबसाइटपर लऽ जायत आओर अमेजनपर एखन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्सके राखी अवेलेबल छै ई भैया भाभी राखी सेट छै फोर नाइन्टीन एकर प्राइस छै आओर एकरा साथ अहाँके एकटा ग्रीटिंग्स आओर

और नंबर थ्री छै ई भैया भाभी राखी सेट के साथ साथ दूटा छोट छोट और राखी मिले छै एहिमे तीन सौ चौदह एकर प्राइस छै और एहि के साथ ई अहाँ के एक गिफ्टिंग ऑप्शन सेहो भेटैया कछुआ मेटल कछुआ और साथ में ई प्लेट ई दुनू अहाँ गिफ्ट दऽ सकै छियै तऽ अगर अहाँके भैया भाभी और हुनकर दूटा छोट छोट बच्चा छनि सबके लेल भेजऽ चाहै छी तऽ एक साथ ई कॉम्बो अहाँ सेलेक्ट कऽ लिअ आओर अहाँ भेज सकै छी आओर साथमे अगर सिर्फ अहाँ भैया भाभीके राखी भेजऽ चाहै छियै आओर कोनो गिफ्ट नहि भेजऽ चाहै छियै तऽ ई दू सए अस्सीमे बहुत बढ़िआँ डील अछि अहाँ भेज सकै छी आओर नम्बर जे अहाँके स्क्रीनपर देखायत ओही नम्बरपर अहाँ डिस्क्रिप्शनमे जा कऽ अगर लिंकपर क्लिक करबै तऽ ओ डायरेक्ट अहाँके एहि प्रोडक्ट तक अमेजॉनके वेबसाइटपर लए जायत जतऽसँ अहाँ एकरा आसानीसँ खरीद सकै छी आओर नेक्स्ट ई तीन सए पचहत्तरिमे चारिटा राखीके सेट छै अगर अहाँके एकसँ बेसी भाय छथि तऽ ई चारि राखी एक साथ अहाँ भेज सकै छी आओर एहिके साथ कोनो गिफ्टिंग ऑप्शन नहि छै लेकिन चारू राखी अहाँके एक साथ चलि जायत राखीके डिजाइन हाथमे किछु एहन लागत आओर सामनेसँ डिजाइन सेहो देखा दै छी ई राखीके डिजाइन छै अमेजोनपर एखन आओरो बहुत बहुत सुन्दर सुन्दर राखी एलै हँ तऽ एहिबेर एना भेजनाइ जादा सेफ छै किएकि तऽ सारा कुरियर सेवा बन्द छै आओर पोस्ट ऑफिस पर सेहो लोड जादा छै तऽ बढ़िया हेतै जे अहाँ सब अमेजोन से डायरेक्ट भेज दियौ आओर ई फोर फोर्टी नाइन मे अहाँके भैया भाभी राखी के साथ दूटा कप सेहो भेजै छै यानी दूटा कप अहाँके गिफ्टिंग ऑप्शन भऽ जायत आओर एकटा ग्रीटिंग्स एहिके साथ दऽ सकै छी इहो बहुत बढ़िया पेयर छै एहिमे एकटा लूमा छै यानी भाभी के लेल एकटा राखी आओर दूटा कप चारू अहाँ एक कॉम्बो मे भेज सकै छी आओर एहिमे सिर्फ एक राखी छै टू फोर्टी नाइन मे आओर पीनट टॉफी छै साथ मे दू टा सिल्वर प्लेटेड सिक्का छै चन्दन रोली आओर ग्रीटिंग्स सेहो छै राखी एकेटा छै इहो अगर अहाँके एकटा भाई छथि तऽ ई गिफ्ट के साथ साथ अहाँ भेज सकै छी आओर ई भैया भाभी राखी सेट छै ई किंग आओर क्वीन राखी सेट छै सेवन नाइन्टी नाइन एकर प्राइस छै और ये एक बहुत सुन्दर पोटली में आहां के ओय ठाम भेजल जाएत और एकरा साथ चंदन और रोली से हो देल जाय छै ते ए तरहक और बहुत ऑप्शन आहां के भेट जाएत अमेजॉन पर एखन और इ एकटा राखी छै दू टा ए में राखी छै और ए टॉफी छै चंदन रोली छै ते इहो आहां भेज सके छी ते हम आशा करे छी वीडियो आहां सबके पसंद आएल हाएत और अगर पसंद आएल हुए ते ए वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब केना ने भूलियो।